tiġdid fit-Teatru Malti li jappropju l-ewwel attività li qed tiġi organizzata mill-Laqda tal-Malti bħala parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Nibda billi nintroduċi l-mistednin li għanna maħna l-lum għal din id-diskussjoni, Dr. Marco Gallia, lettur illi riċerka u publika estensivament dwar it-teatru Malti, Sean Bohaġar, direttur artistiku tal-Kumpanija Nazzjonali Teatru Malta, u Simon Spiteri, direttriċi ta' Du Theatre li hija wkoll kittieba, attriċi u edukatriċi. Lejla tajba. Nixtieq nibda billi ħa nkun ftit onesta, malli rajt it-titlu għat-taħdita tal-lum ħadt ftit qata'. Għax kieku kellna nitkellmu dwar it-teatru Malti, naħseb għandna sa għada jew pitada jew il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu. U għalhekk propju llum se nkunu qed nitkellmu ftit iktar fuq it-teatru bil-Malti, allura it-teatru bil-lingwa Maltija. Xtaqt nibda bik, Marco. Tista' tgħidilna ftit dwar l-oriġini u l-iżvilupp tat-teatru bil-Malti? X'forom, x'kittieba qed nitkellmu fuqhom meta qed nitkellmu fuq teatru bil-Malti?
Jekk qed nitkellmu fuq l-oriġini teatru formali għandna storja ta' kważi 200 sena issa. Bdejna fil-snin 30 snin 40 ta' seklu 19 u naħseb minn hemmhekk kellna mod konsistenti żvilupp fit-teatru. Bdejna bit-teatru popolari, bil-farsa, bil-dramm għaw melodram kważi kważi. Kien teatru popolari ħafna għaliex eh, kien prattikament l-unika forma ta' divertiment li kellu kellu l-poplu. Eh, sakemm mbagħad dew jaslu forom oħrajn ta' divertiment, ċinema, television, eċetera, u l-sports. illi waslu t-teatru jerġa' jaħseb x'għandu suppost ikun qed jagħmel u naħseb hemmhekk imbagħad eh, iktar milli seħħ qabel jibda jiżviluppa forom li huma impenjattivi li ehm, ifittex min jażel li jmur it-teatru, mhux min imur it-teatru issa ehm, sempliċement għax dik hija l-unika ħaġa li tista' toħorġu mid-dar. U anki bħala dawk li kienu qed jħolqu dan it-teatru, ġveri jekk qed nitkellmu fuq dak li beda, dak li qed inti li teatru forsi tal-komunità u koll mhm. dak qed nitkellmu teatru li kien kważi kważi qed jiġi kreat mill-poplu nnifsu. Ekku, ekku,
jekk imorru lura lejn il-bidu ma kienx ma kienux nisim ħarġa, aktarx kienu nies li jaraw it-teatru professjonali, inti għalhekk naħseb tajjeb għamilt dik id-distinzjoni, teatru f'Malta kellna ħafna qabel is-seklu dsatax, imma kien teatru eh, professjonali li kien juża t-Taljan, teatru tal-opra l-iktar. Issa il-Maltin li jridu jagħmlu teatru fil-bidu, aktarx kienu jħarsu lejn dawn in-nies, ehm, jaqraw xogħol ta' kittiba professjonali ehm, u eh, jippruvaw jimitaw. E, hemmhekk jibda t-teatru tagħna Naturalment ma baqax hemmhekk Alla ħares, imma dawk il-passi kienu importanti, kienu eh, l-unika possibilità li kellhom in-nies fil-komunitajiet kif qed tajt int illi joħolqu grupp ta' ġuvintur ġeneralment illi kienu jsibu spazju u eh, kif jistgħu eh, kienu kienu jtellgħu spettaklu illi kien ikun għall-komunità tagħhom biss. Kull komunità kellha teatru tagħha. Għal kważi mit sena dak kien biżejjed għal dawk il-komunitajiet, ma naturalment iż-żmienijiet inbidlu mbagħad kellhom kellhom jiġu teatru, teatru letterarju, teatru li hu magħmul minn nies li għandhom taħriġ professjonali. iktar teknika li dan ġibiri dak l-affarijiet ġew ma' żmienhom. U allura meta qed nitkellmu għat teatru iktar professjonali, kif tgħid inti li żviluppa forsi bdew ħarsu iktar leħ bħala dak li għandu jkun it-teatru, fuq min qed nitkellmu, min huma l-ġganti tat-teatru bil-Malti?
Għandna ħabta jisna ngħidu ġrat f'daqqa u ġeneralment ngħidu ġrat fis-snin 60 ma' Francis Ebejer. Parzjalment huwa veru, però għall-inqas minn immedjatament wara l-gwerra kellek ħafna nies li kienu qed jaraw oj, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, ma nistgħux issa n-nies li qed jarawna nbidlu, m'għadhomx jaċċettaw l-affarijiet li kienu tajbin biżżejjed qabel il-gwerra, issa rridu ntellgħu l-livell b'xi mod. Allura pereżempju kellek nies bħal Nicole Biancardi li qed hawnhekk qed nitkellmu fl-ambitu tal-Malti, illi kien attur, kien jirreċta mal-Indipendenza, imma kien ukoll interessat ħafna fil-lingwa, illi beda jipprova joħloq konkorsi biex daw il-kumpaniji ta' dilettanti li semmejna qabel jikkompetu kontra xulxin u jaraw kif se jtejbu il-livell. Ehm, l-istess ħaġa qed tiġri anki f'ambjenti oħrajn, pereżempju bil-Malta Drama League li ma kinux daqshekk interessati fil-Malti imma iktar fil kif tagħmel it-teatru. Allura għandek daw l-iżviluppi li mbagħad waslu ehm, għal dak li ġara fis-snin 60 u fis-snin 70. Ġifieri Bejjer naħseb li kien l-ewwel wieħed li ehm, prova joħloq diskors li huwa professjonali fis-sens li kien biddel il-mod ta' kif anki jipprattikaw l-atturi, eċċetera, eċċetera. U ovvjament mexxa l-livell tal-kitba għat-teatru għal livell ieħor. Imma mbagħad għandek nies li qed jagħmlu teatru bħalma kienu pereżempju l-atturi fis-snin 70, atturi jiġri l-kumpanija atturi, illi jippruvaw joħolqu sistemi illi jippermettu t-teatru professjonali jew għall-inqas semi professjonali. Ġifieri hemm diversi passi illi wasluna fejn aħna llum. U ovvjament li huwa interessanti kważi kważi huwa li t-tnejn li huma għadhom jeżistu, ġifieri teatru ta' dilettanti, teatru li jsir fil-komunità għadu ħaj, mhm. għad għandu forom differenti, forom li forsi ġejjin anki minn dak iż-żmien tal-oriġini tiegħu, imma ovvjament għandek imbagħad kittieba bħala bejjer li kvettejt inti llum ir-relevanza tagħha. tagħhom kważi kibret u komplet mm. tiżviluppa bil-osservazzjonijiet tagħna u ta' min jagħmel it-teatru. Grazzi, Sean, naf li wieħed mill-isforzi ta' Teatru Malta huwa il-promozzjoni wkoll tal-użu tal-lingwa Maltija naf li għandkom il-proġett tal-klassiċi, per eżempju, fej kelkom eh, proġetti bħal ta' Pinter, ta' UNESCO li ġew tradotti bil-Malti. Għalfej ħassejtu din il-ħtieġa illi toħolqu teatru bil-Malti?
L-ewwel nett hekk ma noħolqux teatru bil-Malti aħna ma joħolqu ħadd. Fis-sens hekk ma noħolqux teatru bil-Malti, teatru Malti li l-Kumpanija Nazzjonali ta' Teatru mhux bħal lingwi oħra ma joħolqu ħadd. Għandna responsabilità ħafna akbar. Eh, ovvjament, statistikament ukoll rajna l-maġġoranza tal-poplu Malti jippreferi eh, eh, teatru bil-Malti u nippruvaw dik tkun mera fil-programm. Ġifieri naraw li noħolqu teatru bil-Malti, ma noħolqu wkoll teatru bl-Ingliż u anke teatru mhux verbali. Però semmejt il-proġett klassiċi, jekk dik id-domanda hija fuq il-proġett klassiċi wkoll li il-valur li nar hemmhekk huwa li bħala canon of work, ġifieri tal-Ewropa manka tad-dinja tat-teatru, ma naħsibx li traduċejna biżejjed, Naħseb illi fl-istorja tat-teatru Malti dejjem wera illi minħabba forsi l-fatt li aħna gżira naħseb ċertu trends, ċertu stili esperimentajna bihom tard, inkluż Francis Ebejer. Jiena naħseb jekk taqra Boulevard ta' Francis Ebejer ċara illi kien qara Rinoċeronti u Waiting for Godot. u ġie ispirat minnhom it-tnejn. Għalhekk kienet parti minn raġuni li għamilna Boulevard u Rinoċeronti wara xulxin. Naħseb li dik qed tinbidel illum il-ġurnata permezz tal-internet, safar u hekk, l-artisti qed ikunu aktar preżenti ma' xulxin, speċjalment fuq skala Ewropea. Però r-raġuni kienet illi naħseb illi importanti tifhem ċerti affarijiet bil-lingwa bil-lingwa tiegħek, jiġifieri li x'qalu Pinter, x'qalu Jonas u x'qalu l-kbarat tat-teatru, naħseb illi jekk ma nifhmuhx bil-lingwa tagħna wkoll inkunu b'xi mod tlifna ftit minnu. Dawn huma xogħlijiet tradotti għal lingwi ħafna ħafna lingwi, għalfejn mhux bil-Malti. U tħoss li hemm xi differenza bejn jiġri it-tip t'udjenzi wkoll li li jattendu dit tip ta' teatru, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-proġetti klassiċi tagħkom imbagħad proġetti li huma kompletament ġodda bil-Malti, tħoss li forsi hija iktar l-udjenza tat-teatru li hija interessata fil-proġetti klassiċi jew anki permezz ta' dik l-inizjattiva rnexxielkom tiġbdu udjenzi li forsi ma kinux ħa jiġu kieku dik il-produzzjoni saret bl-Ingliż sejna ngħidu?
Sfortunatament iva, le, nħoss li hemm li hemm differenza. Pruvajna nwasslu iktar billi anka eh, nużaw postijiet differenti, morna fit-teatru ta' Mount Carmel, eżempju, però naħseb illi eh, l-udjenza tat teatru hija aktar ħabiba tat teatru klassiku, naħseb illi hemm ċertu biża u forsi eh, illi jaraw aktar edukazzjoni Ifhimni, jiena wieħed minn dawk li nemmen illi t-teatru m'għandux udjenza, għandu udjenzi, bħall-ikel. Jiġifieri inti ma tistax tħobb kollox, qas jiena ma nħobb kollox, u meta tkun direttur artistiku ma tipprogrammax għalik imma tipprogramma kemm għall-artisti u kemm għall-udjenza. Imma li qed ngħid jiġifieri kieku kelli nipprogramma għalija biss ħa tagħmel stil ta' teatru, jiġifieri l-istess fl-udjenza. Dawn ħa jagħżlu xi ħaġa minn oħra, jiġifieri m'hemmx regola li bilfors irid jogħġbok it-teatru klassiku, però t-teatru klassiku huwa materjal li mbagħad direttur jew grupp jista' joħloq affarijiet differenti bih. Imma eħe, naħseb li sfortunatament bħalissa jekk ikolli ngħid l-opinjoni tiegħi fuq min eh, imur l-aktar jara t-teatru klassiku, hija l-udjenza eh, iktar ħabiba tat-teatru iktar mill dik ġdida.
Tajjeb, Simon, bla dubju ovvjament għal min isegwi teatru inti xi sem ġdid eh, fuq il-palk id-derġejt, ktibt, però l-ewwel mistoqsija tiegħi għalik hija iktar mill-lenti tiegħek bħala eh, persuna involuta fil-qasam tal-edukazzjoni wkoll. Isu mill-lenti tiegħek bħala edukatriċi, Xi tħoss li hu l-atteġġament ta' dawk li għadhom jibdew fid-dinja tat-teatru lejn it-teatru bil-Malti? Ġifieri eh, huwa kkunsidrat forsi cool li tikteb u tipproduċi jew inkella hija xi ħaġa li dak li jkun jibża' ftit minnha.
Jiena naħseb illi hemm bżonn isir premessa qabel ma nirrispondi din il-mistoqsija illi inħoss illi l-affarijiet kif forsi huma issa diġà bdew jinbidlu minħabba xi ħaġa bażika u importanti ħafna, illi inti, bħal kollox, iktar kemm oġġett bniedem trawmu minn kmieni, iktar ovvjament imbagħad ħa ħa jkun hemm effett 'il quddiem. U jiena nħoss illi bħal kollox, nsemmuha ħafna drabi li l-edukazzjoni trid tibda mill-iktar età żgħira possibbli li tista'. It-teatru mhux mhux estran għal dal-kunċett u nħoss illi f'dawn l-aħħar għaxar snin, fuq livell ta' teatru għal min hu għadu żagħżugħ jew għadu għadu żgħir, kien hemm qabża kbira ta' kemm kwantità kif ukoll kwalità. Jiġifieri dik diġà nħoss jiena illi diġà llum il-ġurnata hemm ġenerazzjoni ta' nies żgħażagħ illi għad-differenza tiegħi, pereżempju, it-teatru esperjenzawh. U esperjenzawh kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż. Għaliex? Għax kien hawn l-opportunità li jekk mhux joħduhom tal-familja, lanqas ħaduhom l-edukaturi tagħhom mill-iskola. Jiġifieri dik diġà nħoss għamlet differenza kbira. Ovvjament, fejn jidħol it-teatru bil-Malti, ma nafx forsi xogħol jista' jgħidlek, imma naħseb statistikament xorta qatt ma naħsibx li ikonna ħafna iktar teatru bil-Malti probabbilment li miktar bl-Ingliż. Jiġifieri iċ-ċans ta' bniedem li jasal għandna biex jibda t-taħriġ tiegħu fuq livell teatrali Ovvjament ximkien teatru raħ biex biex ispiraħ u ħabbu ħafna drabi jkunu anka forsi marru ġo skejl ta' drammata kienu żgħar U ċ-ċans huwa illi l-ewwel l-ewwel laqgħa tagħhom ma' ma' test probbabilment ser ikun bl-Ingliż. Allura ħafna drabi meta meta jkunu jiena naħdem maż-żgħażagħ l-aktar, ġifieri jkunu diġà qed jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom. Allura ħafna drabi hemm l-idea tat-teatru bil-Malti tkun naqra sfida biex tintroduċiha u ħafna drabi tkun sfida purament jew għax raw ftit xogħol bil-Malti, jew għax ikollhom perċezzjoni ta' ta' x'inhu teatru bil-Malti li ħafna drabi laqas biss ikun minnu jew forsi għax ikunu raw xi ħaġa waħda ta' stil partikolari u jaħsbu li t-teatru Malti huwa kollu hekk. Allura inħoss hekk ikun hemm dik naqas sfida sfida ekstra. Però jiena dejjem ngħid l-aħjar mod biex bniedem iġġibu miegħek hija li t-teatru tesperjenzah. Jiġifieri il-mument li jesperjenzaw biċċa xogħol bil-Malti tajba fl-opinjoni tiegħi tkun irbaħthom. Allura hemm taħlita nħoss jiena ta' attitudnijiet fejn jidħol it-teatru bil-Malti, però kif qedlek fil-bidu, inħoss li diġà qed tinbidel ħafna minn meta kont għadni żagħżugħa jiena qed nieħu t-taħriġ tiegħi għax eh, it-tip ta' xogħol li hawn li hawn li tista' tara l-opportunitajiet huwa ħafna iktar vast ovvjament illum il-ġurnata minn 20 sena ilu pereżempju. Kważi kważi qed ngħidu huma iktar esponuti wkoll għal teatru. Bla dubju, bla dubju, esponuti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum għax kif qed ngħidu l-opportunitajiet meta inti tkun student inti f'liema skola inti ġifieri u mill-liema background ġej, iċ-ċans li inti fl-esperjenza tiegħek skolastika ħatara xi ħaġa ta' teatru hija ħafna iktar kbira minn meta kienet 20 sena ilu. Hemm u ovvjament l-internet, insomma, lkoll nafu x'għamel fil-ħajja tagħna, ġifieri għandu t-tajjeb ukoll. U allura meta qed ngħidu ġifieri għax qed nitkellmu fuq li huma esponuti iktar kif qed tgħid inti hemm iktar aċċess possibilment ukoll, ħammur lura ftit għat-titlu, Għawmien u Tiġdid fit-Teatru Malti. Mhm. Kemm tħossu li hija relevanti forsi li ngħidu li sar għawmien fit-Teatru Malti, ġifieri Sar qawmien, forsi aħna iktar għandna iktar aċċess għat-teatru bil-Malti. Ma nafx, x'inhuma ħsibijiet tagħkom fuqha? Jiena l-kelma qawmien eh, nassoċja ma' żmien ħafna iktar qabli. Eh, ma naħsibx li naħseb il-movement minn letterarju ġini frażi. Ehm, fejn kien hemm ukoll nies li għamlu teatru kienu ikoni tat-teatru bħal Marazzo Pardil Mulej. Ehm, Pero tiġdid naħseb li kelma li toqgħod aħjar għal x'qed jiġri issa. Jiena naqbel ma' Simon, jiena statistikament kont qed nitkellem min-naħa tal-udjenza. Min-naħa ta' min jagħmel it-teatru naqbel li hemm problema u ma tantx nitkellmu dwarha. Il-fatt li ħafna jiġu mit-taħriġ isir bl-Ingliż. inkluż dak li ġej minn entitajiet tal-Istat, entitajiet tal-Istat, jiġifieri nista' nsemmi, jien għalija t-Teatru Manuel, meta tara proġetti li kontinwament fejn jidħol taħriġ qed isiru bl-Ingliż, għalija problema. Minħabba l-fatt li mbagħad toħloq ċertu żbilanċ awtomatiku u jkollok klikek awtomatiċi, f'sens ta' nies li ħarġu minn grupp, jitkellmu bit-teatru bl-Ingliż, allura jdumu biex ikunu iktar ħbieb tat-teatru bil-Malti. Mhux jiġifieri klikkek f'termini ta' negattiv, ta' qed ngħidlek il-klikka normali, il-klikka f'terminu pożittiv jiġifieri. Imma imma teżisti, imma tikollok dawk li eh, jekk tara dak li jissejħ il-Malta Drama Center illi jgħidu li ħadu dak li kien isir fl-imtada, ġviri jek taqra xamlu, ma daw kienu l-Manuel Theatre Dramatic Academy, l-Manuel, naħseb għamek għanna problem, ġviri nkun skiet, ma narax ħafna kollaborazzjoni, ma nara l-ħadd li ipoġġi bil-qeda u jgħid ara għawek għaw ekosistema fej għawek qed inħarġ it-taħriġ qed isir bl-Ingliż u għawek qed isir bil-Malti u noħolqu bilanċ. Dak il-bilanċ m'hemmx. Is-settur privat huwa primarjament targeted biex jgħallem l-Ingliż. So fejn jidħol taħriġ nemmen li hemm problema. U nemmen li għandu jkun hemm u ħadd gost nara li tħabbret li ħajkun hawn simpożju fuq is-sitwazzjoni teatrali manka kulturali f'Malta u nemmen li dan affarijiet iridu jiġu mhux għax jiġifieri ħażin tal-hemm lingwa waħda jew bitnejta, ma naħseb illi għandna nitkellmu dwarha u wkoll ma semmejniex il-possibilità tal-bilingwiżmu li jiena nemmen li fit-teatru huwa Xi ħaġa li, jekk naraw x'qed isir barra minn Malta, hija komuni mmens. Is-Sudafrika għandhom għaxar lingwi, t-teatru kollu tagħhom huwa bilingwi, kważi kollu. Jiġifieri hemm ħafna x'niddiskutu fejn tidħol lingwa. Fil-fatt, meta qed issemmi dan nuqqas ta' bilanċ, ħa ngħidulu hekk, taħsbu li ġej mill-fatt, minn element ta' mentalità fis-sens, is-soltu storja, inħarsu lejn l-Ingliżi u naħsbu li dak huwa t-tajjeb, ġejja minn hemm dil-mentalità li għadha tant teżisti llum? Mela. Jien is-sitwazzjoni nara li dak li għamel teatru ħafna drabi huwa riflessjoni ta' dak li qed tagħmel is-soċjetà. Ġifieri jekk għandna din nuqqas ta' identità lingwistika ma teżistix fit-teatru, teżisti fis-soċjetà tagħna. Ġifieri jekk tmur u tistudja l-edukazzjoni ħassib l-istess problema. Jekk aħna qed nagħmlu l-ġeografija, nafu b'liema lingwa għandna nagħlmuha u għalfejn qed nagħmluha, ħafna drabi ehm, daw l-affarijiet jisom jorbtu kollha flimkien u jekk ma narawx illi irridu nindirizzaw xi ħaġa b'ċertu mod ma nagħmluhiex. Ehm, issa l-issue l-oħra, il-problema l-oħra hija illi eh, kull darba li xi ħadd ħajamel teatru f'Malta naħseb eh, xi ħaġa li ma teżistix forsi daqshekk f'pajjiżi oħrajn, irid jagħżel il-lingwa qabel qabel jagħmel deċiżjonijiet oħrajn kważi kważi. Issa, dik id-deċiżjoni ħafna drabi ma ssirx biss bi kriterji teatrali. Ħa ssir bi kriterji ta' l-udjenza tiegħi, minn fejn ġejja, x'qed tistenna. U naħseb il-fatt li d-demografija tagħna qed tinbidel, irridu nħarsu lejha din. Problema oħra li nara Sean jiena hija li hemm tip ta' teatru bil-Malti illi jibqa' jħares 'il ġewwa. Qisna t-teatru bil-Malti xi drabi hemm xi nies jarawh bħala sfurzat li dejjem jinnegozja l-identità. Waqt illi t-teatru bl-Ingliż dik forsi jħoss inqas, allura hu iktar miftuħ għall-esperimentazzjoni. U minħabba li għandek udjenzi li nafu bihom illi ma jifhmux bil-Malti, udjenzi li ma jifhmux bl-Ingliż ma naħsibx li jeżistu. Allura għandek dik il- dik is-sitwazzjoni li eh, forsi tisbilanċja ftit favur l-Ingliż kif qed jgħid xogħol. U anki semmejt l-emtada per eżempju, jekk nisira żball, bl-Ingliż ukoll kienu. Il-limtada bdiet bħala istituzzjoni li kellha bħala l-mexxija tagħha nies li ntbagħtu mill-Ingilterra. Però ħafna mix-xogħol li kienu jagħmlu fil-bidu kien kien bil-Malti, jiġifieri kienu jagħmlu ħafna traduzzjonijiet ukoll eh, mill-traduzzjoni tal-klassiċi u tellawhom bil-Malti. Kienu istituzzjoni bilingwa. Sewwa, jiġifieri il-bilingwiżmu huwa parti mit-teatru bħal mhu parti mis-soċjetà.
Simon, fejn jidħol il-kitba, mill-lenti tiegħek il-bilingwiżmu? Jien fuq hekk rrid nitkellem, mela għaliex qed nitkellmu ħafna fuq il-teatru bil-Malti. Però jiena laqas insejħilha sfida fil-verità, meta nkun qed nikteb illum il-ġurnata għalija tiġi awtomatika illi il-kitba Jekk tħares lejn skritt, mhux se jkun bil-Malti mill-bidu sal-aħħar mija fil-mija għax min minna jitkellem hekk, sfortunatament ngħid, fl-opinjoni tiegħi ġifieri, imma dak li aħna nsejħulu code switching illum huwa ingranat fis-sistema, fis-suċjetà tagħna u mhix just kwistjoni, jiena nħoss li xi ħaġa li pereżempju għadna qed nibdew nittrattaw fil-letteratura tagħna, ġifieri kemm fuq livell ta' tar-rumanzi, fit-teatru, ġifieri kull fejn tidħol il-kelma jew miktuba jew mitkellma. Illi aħna dejjem ngħidu għax aħna pajjiż bilingwali u għandna l-Malti u l-Ingliż u dejjem nitkellmu fuq il-Malti u l-Ingliż u l-għażla ta' se nużaw fuq prinċipju ta' abjad u iswed. Imma mhix hekk, hija griża kważi l-ħin kollu l-ewwel ħaġa għax kif qed ngħidu L-idea li bniedem jitkellem bil-Malti f'kull frażi, kull ħaġa li jgħid, qed issir iktar u iktar mhux komuni. U apparti minn hekk, jekk tneħħi n-nies li huma barranin, li jiġifieri ġew Malta jgħixu hawnhekk, allura ovvjament il-Malti hija lingwa li jew ma jafux jew forsi ħa jitgħallmu waqt li jkunu qegħdin hawnhekk. Fostna l-Maltin, l-għażla ta' għalfejn ħa nitkellmu bl-Ingliż, għalfejn ħa nitkellmu bil-Malti, għalfejn ħa naqilbu minn waħda għall-oħra, Fiha nnifisha tgħid ħafna dwar min aħna bħala Maltin u naħseb dik fiha minn hekk biss, jiġifieri insa dwar xiex ħa jkun biċċa xogħol li ħa tkun qed tikteb. Dik diġà hija xi ħaġa li jiena nsibha interessanti ħafna u li hija xi ħaġa li hemm bżonn tkun riflessa f'dak li aħna nkunu qegħdin niktbu għax jekk it-teatru ħa jkun mera ta' min aħna mela rridu nħarsu lejn Per eżempju, jiena niftakar, mhux qed nitkellem żmien twil ilu ħafna, imma daqs għaxar snin ilu meta kont diġà qed nikteb, kien għad hemm min kien qed jirreżisti l-code switching fil-kitba jew grammatika ħażina. Hawn min jitkellem bi grammatika ħażina, jien l-ewwel waħda ġieli ngħid sentenza u wara li ngħidha ngħid m'għamiltix sew u l-code switching qed jgħin jgħin b'mod sarkastiku. Hemm ħafna nies jaħsbu bl-Ingliż jitkellmu bil-Malti, jew jaħsbu bil-Malti jitkellmu bl-Ingliż, allura inti għandek anka il-mod l-istruttura ta' sentenza li hija mfarka. Għax il-kitba fit-teatru mhijiex e-, eżerċizzju ta' lingwa perfetta, imma lingwa ħajja. U dak li hu ħaj perfett mhux. U nħossi li din it-tip ta' konverzazzjoni għadha nieqsa ħafna fuq livell ġenerali, letterarju, teatrali, u hija importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi.
Biex inkompli ma qed tgħid Simon, barra l-ewwel nett, jiena naħseb jiena ma tantx nemmen bl-idea tal-identità, ma l-unika l-unika filosofikament, l-unika raġuni li teżisti dik il-kelma li huwa fil-lingwa tal-bniedem, kif jaħseb il-bniedem, illi mbagħad taffettwa ovvjament il-bqija ta' x'int. Allura nemmen illi Kif qed tgħid Simon, irridu niddeċiedu ftit lingwistikament min aħna jew fejn sejrin. Imma fejn jidħol it-teatru hemm realtà oħra illi ma nafx hux preżenti wkoll fil-kitba pubblikata u naħseb li hija. Jiena nemmen illi a differenza ta' ħafna pajjiżi oħra, l-Ingliż aħna qatt m'għamilnih tagħna. Dejjem ġo moħħna huwa ta' ħaddieħor. Allura l-ħin kollu nikkumparawh ma' ħaddieħor. Anke fit-teatru, jekk ikollok attur illi ma jgħidx l-aċċenti Ingliżi. Dana huwa attur, issa jiena nemmen li attur tajjeb. Li laqas huwa aċċent Ingliż fl-ewwel. Eżatt, li attur tajjeb jista' jagħmel kwalunkwe aċċent, imma forsi inti fi play għandek bżonn aċċenti differenti, ġifieri mbagħad jiddependi l-casting u hekk. Imma li qed ngħid huwa eżempju semmejt l-Afrika. L-Afrika jgħidu African English. Australian English, American English. Aħna l-idea ta' Maltese English is looked down upon. Nirredikolawha kważi.
Eżatt, jiġifieri l-idea li rridu nagħmlu l-Ingliż as the Queen's English għadha preżenti immens fil-fehma tiegħi. U għalhekk naħseb illi affarijiet bħal bilingwiżmu fit-teatru, code switching u hekk huma għadhom kważi taboo subjects. Minħabba l-fatt illi meta qed nitkellmu fuq l-Ingliż naraw xi ħaġa li, isma', irridu nagħmluha bħal ħaddieħor. Meta ma naħsibx li għandu jkun il-każ. U naħseb li t-teatru għandu jesperimenta aktar bil ħaġa U t-tieni ħaġa wkoll huwa kif semma Marko, hemm ukoll din l-idea ta' stili teatrali li forsi hija oltre mid-diskussjoni tal-lum ta' letteratura ta' teatru bil-Malti, Imma jiena nemmen ukoll illi meta kont qed nagħmel l-argument tat-taħriġ illi qed jiġi ħafna minn ċertu lingwa, anke l-istil. Jiġri llum il-ġurnata jekk tmur l-Edinburgh Fringe Festival, illi ħafna jarawh bħala fulkru, tara ħafna minn dak l-istil illi jqattar hawnhekk. Imma t-teatru Mediterran, Taljan, Spanjol u aħna iktar Mediterranji, naħseb li hu anqas preżenti. Għal xi raġuni fit-taħriġ ma narax skola b'saħħitha fil-commedia dell'arte li għalija huwa dnub enormi. Għax jekk hemm xi ħaġa iktar Mediterranja minn hekk, għalfejn qed immorru għal skola tant 'il bogħod? Minħabba forsi our colonial past. Imma dawn huma argumenti interessanti li naħseb illi għandhom jiġu diskussi aktar bejn dawk li jistgħu jibdlu xi ħaġa fis-settur biex ikun hemm iktar bilanċ U fl-aħħar mill-aħħar biex ikun hemm iktar kollaborazzjoni, għax dina ġifieri importanti għal ħares niġu f'sitwazzjoni fejn ikollok fejn kien hemm qabel jiena meta kont żgħir niftakarha, ma nafx Simon, imma kien hemm realtà ta' inti jew taħdem bil-Malti jew taħdem bl-Ingliż. Din ma li kif jibdew jarawk taħdem ma' tnejn bdew jgħidu oj oj oj suda ma jafx fejn għad daqsxejn kważi Jien għaddejt minna, ġifieri issa jiena derġejt teatru bitnej, reċtejt teatru bitnej, imma kienet teżisti. U għalla ħares nerġgħu morru hemm, illum ġurnata għandna nkollaboraw aktar, imma naraw ukoll li l-pjattaformi li hemm biex jgħallmu jew biex jipprogrammaw qed ikollhom dil-konverżazzjoni.
Semmejt kelma interessanti, l-esperimentazzjoni. Għax ovvjament jekk qed nitkellmu fuq teatru bil-Malti, mingħajr ma rridu aħna nitkellmu fuq l-identità, għax kif qed ngħidu huwa riflessjoni wkoll, il-lingwa hija riflessjoni tal-identità tagħna, hija parti mill-identità. Fuq livell ta' esperimentazzjoni, taħsbu li qed issir, taħsbu li hemm x'imkien fejn it-teatru bil-Malti jista' jmur li s'issa għadna lanqas biss ħsibna fih?
Iva, hemm xi mkien fejn jista' jmur. Hemm ħafna fejn jista' jmur. Naħseb li qed isir, ġifieri aħna jiena nista' nitkellem fuq li għamilna aħna, ħa mhux ma ngħidx fuq is-settur, imma naħseb li għamilna teatru differenti ħafna bil-Malti. Għamilna anke bħala suġġetti, ġifieri, u diskutejna suġġetti differenti, però jekk qed tistaqsi dwar stil dwar stil sperimentali, naħseb li qed nippruvaw nagħmlu fil-programm huwa li kemm jista' jkun ehm, nisfidaw nixbdu t-teatru Malti biex jagħmel affarijiet li forsi ehm, eh, qed isiru fid-dinja, teatru interattiv, teatru immersiv, teatru li ehm, juża ċertu teknoloġiji u hekk mhux se noqgħod insommi proġetti ma' Naħseb illi bil-mod il-mod qed isiru affarijiet u milli forsi Simon tista' tkellem iktar minni fuq il- anka produzzjonijiet li jinvolvu żagħżugħ hekk qed nara ħafna ħa affarijiet li qed jippruvaw isiru differenti mhux kif qal Marco forsi bit-teatru Malti kif konna nafuh li jħares lejn li li qisu jrid jirrispondi xi domanda, għandu dmir li jirrispondi xi domanda fuq minn aħna. So eh, naħseb li qed isir ma ħeba għandna fejn morru. U taħseb li hemm relazzjoni bej l-istil, ġifieri jekk qed nikdbu l-kitba it-teatru tradizzjonali, it-teatru li inti mort u rajt xi ħaġa sseħħ fuq il-palk, eċetera. Fejn qed nitkellmu fuq it-teatru interattiv, pereżempju, teatru stili differenti. Taħseb li hemm iktar lok ta' esperimentazzjoni anke fejn qed nitkellmu fuq code switching, Jew inkella isu hemm tendenza li t-teatru li naraw fuq il-palk ħajkun it-teatru li jitkellem dwar il-Malti? Jien naħseb irridu nagħmlu naqa' distinzjoni, imma l-esperimentazzjoni qiegħda qed insemmu ġiex affarijiet differenti fl-opinjoni tiegħi li huma tnejn importanti, imma li qed isemmi Sean iktar huwa l-esperimentazzjoni fil-ħadma tax-xogħol meta inti tibda taħdmu li dik tista' ssir anke bil-proġetti klassiċi pereżempju. Jiġifieri inti qed taqbad xogħol li lanqas biss huwa miktub minn bniedem li twieled Malta u għandu xejn x'jaqsam mal-pajjiż, kellek it-traduzzjoni, jista' anke ma jkunx hemm traduzzjoni għax tista' tuża l-Ingliż u xorta tkun sperimentattiv għax tista' tuża allegorija, metafora u xorta tagħmlu validu għal fejn qegħdin aħna u jkun esperimentattiv b'dak il-mod. Imma mbagħad ukoll inħoss jiena li hemm bżonn ta' esperimentazzjoni kbira fuq xogħol oriġinali minna, minn nukleo ta' nies illi qegħdin jaħdmu fl-isfera teatrali għaw Malta. Eh, kieku kelli ngħidlek fejn qed isir l-aktar esperimentazzjoni naħseb iktar fejn qed jgħid xogħol qed isir. Fuq livell ta' xogħol ġdid naħseb hemm ħafna iktar fejn imirħu, naħseb iktar xogħol Mark biex jitkellem fuq dik, imma Personalment nħoss illi jekk hemm bżonn nibbuttaw ħafna hija hija hemmhekk. Jekk nista' norbotha ma' ma' ħaġa oħra, xi ħaġa li forsi ma semmejniex biżżejjed s'issa hija l-udjenza u kif nippruvaw nersqu lejn l-udjenza. Naħseb it-tip ta' sperimentazzjoni biex inġibu l-udjenza lejn it-teatru illi juża l-Malti fl-aħħar għoxrin sena fl-opinjoni tiegħi kienet ftit ftit żbaljata fis-sens illi kien hemm kien hemm żmien 20 30 sena ilu meta n-nies donnhom ma ridux imorru jaraw teatru bil-Malti, forsi ma kienx hemm testi interessanti qed jinkitbu eċċetera eċċetera. Issa dik inbidlet però inbidlet jidhirli jien l-iktar għaliex it-teatru li beda jiġbed l-udjenza kien teatru bil-Malti. illi eh, jafza li se jxokja, jafza li fih il-klim ħażin, jafza li n-nis se jinżaw, jinnaf, jafza li hemm id-da. U mlejnijom il-teatru, sissa għadna nimlewhom. Pero naħseb hemmhekk l net l-iskop għall-esperimentazzjoni qed issemmi Simon ma narax. U wisq nibża illi nerġaw xi darba Nixbgħu naraw in-nies jinżgħu u nixbgħu nisimgħu n-nies jidgħu u nerġgħu ngħidu imma t-teatru Malti x'qed jagħtina. U jerġa' jkollna kriżi kbira ta' udjenza, jiġifieri tajjeb nifhmu li mhux kull meta għandek teatru mimli, it-teatru mimli għal raġuni tajba u mhux l-aħjar teatru, lanqas l-aħjar teatru bil-Malti mhu jimla t-teatri jew jimla l-ikbar teatri, jiġifieri naħseb għandna naraw ftit l-udjenzi tagħna kif qed nrawmuhom. Forsi tidher ftit paternalistika ma l-idea li udjenza tassorbi dak li tipprovdilha huwa fatt. irridu nifmu x'qed nagħtu hawn u fejn irridu neħdu l-udjenzi tagħna wkoll. Imma allura qed ngħidu li l-udjenzi forsi jridu s-sensazzjonaliżmu jew l-udjenzi l-unika ħaġa li qed tiġbidhom lejn teatru allura huwa s-sensazzjonaliżmu hmm. jew għax huwa sensazzjonaliżmu bil-Malti għax jeżisti teatru sensazzjonali li mhuwiex bil-Malti u ma naħsibx li hemm dak l-interess kważi kważi. Imma forsi għal ħafna membri tal-udjenza dik hija eh, id-differenza li tressaqhom lej teatru tajjeb u qed ħalsu l-flus u għandhom dritt għalija u hemm min jipprovdiha. Eh, però naħseb li it-teatru se jagħmel affarijiet oħrajn u xorta jiġbed l-udjenza. Imma kif għadna eh, kollox marbut mal-affarijiet l-oħrajn. Irid ikollok udjenza li fil-qasam fl-oqsma l-oħrajn ta' ħajjitha tidra b'affarijiet forsi iktar impenjattivi u tistenna li tkun sfidata li tmur tara teatru impenjattiv. Ġifieri dak jiddependi minn edukazzjoni minn affarijiet oħrajn ukoll.
Għax fuq li għad naħseb li qed ninsew ukoll li aħna jiena nemmen li l-Malti għad għandu ħafna ktajjen Aħna, jiġifieri aħna s-sittinijiet jew jew affarijiet bħal living theatre u da, aħna Malta qatt dawk biżnihom kollha. Jiena f'Sulari fuq Strada Stretta kienu qaluli ngħid il-kelma tibda biz-z u qaluli li apparentament kienet l-ewwel darba, biss kien ma qatt nafux konfermata li ħa ngħidha, kelli ngħidha bħala whisper. Jiġifieri, u dan qed nitkellmu kemm? Ħmistax-il sena ilu, kemm? Jiġifieri, meta qed ngħidu, meta tgħidha dik, ukoll tgħid, meta kif jafu kollegi tiegħi, dawn l-affarijiet ilhom jinkitbu żmien. Jiġifieri, ċertu sensazzjoniliżmu nemmen illi huwa prodott tal-fatt illi bdejna tard ħafna illi nkunu liberi, jiena anke fuq it-television jew fuq film u hekk biex tara ċertu mera tal-ħajja li kif qalet tajjeb ħafna Simone, it-teatru ma jridx ikun perfett għax il-ħajja mhux perfetta, ehm, biex tara dik il-mera tal-ħajja, ma tantx għandek opportunitajiet imma taqleb Netflix tara kemm trid u tara minn kollox. Iġifieri irridu nkunu wkoll konxi li meta tarhom bil-Malti xi tiferiet mhumiex familjari f'dinja artistika daqs il-lingwi oħra, ġifieri dik naħseb hija l-udjenza tħossha. Ehm, Madana kollu nemmen ukoll li hemm ir-riskju li Meta nitkellmu fuq sperimentazzjoni issa letterarja bil-Malti, naħsbu li kif qed jgħid Marco l-essenzjonizmu huwa sperimentazzjoni meta kif qed ngħidu stilistikament mhuwiex. Però naqbel ma' Simon li u anke nemmen li għandu jkun hawn iktar diskussjoni bejn l-entitajiet li jistgħu jibdu xi ħaġa biex joffru prattaforma għall-kittieba biex jesperimentaw. Ġifieri aħna l-ewwel xogħol ġo teatru li għamil, l-ewwel ġu xogħlijiet li għamil Teatru Malta kienu tnej ehm, bil-Malti wieħed barra l-Qarċilla, ma l-ewwel xogħol li għamilna ġo teatru kien xogħol bil-Malti ta' żagħżugħ bil-Malti bħala Teatru Nazzjonali, ġifieri ehm, nemmen illi għandu jkun hemm aktar eh, pjattaformi biex zazax flimkien ma' ċertu ehm, professjonisti ikunu jistaw jesperimentaw. Kif qalet Simone, mhux bil-Malti biss, għax fl-aħħar mill-aħħar jiena dejjem ngħid li tkun artist led. Jiġifieri jiena qatt ma mmur fuq xi ħadd bilfors irid tikteb bil-Malti, jekk dan irid jikteb bl-Ingliż jew irid jikteb ehm, bil-lingwa oħra. Imma naħseb li għandu jkun hawn ħafna aktar ehm, jekk qed insejħu l-kelma sperimentazzjoni jew opportunità biex toħloq xogħol illi huwa frisk u jisfida bil-lingwa tagħna li taf li mhux se jibqa' ġol kexxum. Ġi ma tantx jiena ehm, fan tal ta' meta jkollok kompetizzjonijiet li mbagħad ma tafx ħajġri bix-xogħol. Kważi kważi kienet teżisti il-Premju Francis Abejer en le biex ikun hemm anka dak dik il-pjattaforma biex jiġi żviluppat ehm, xogħol teatru bil-Malti. Però m'għadux jeżisti, x'inhi s-sitwazzjoni tal-premju l-ewwel ġurnata? Ħarset lejn.
Il-premju Għatlu xogħol. Il-premju Ħasebien kien jeżisti eħe għamel ħafna ġid u Simon repetuk mis se jiżbal xi darbtejn. Dak iż-żmien kont meta kont naħdem il-Kunsill tal-Arti kien Issilu nara. Konna wkoll bdejna din l-idea ta' pubblikazzjonijiet, jiġu ppubblikati x-xogħlijiet. Naħseb illi issa li se jiġri huwa li nista' ngħid illi Teatru Malta se jittrasforma l-Premju Francis Ebejer flok f'kompetizzjoni teatrali imma dak li qed insejħulu Atelier Francis Ebejer fejn dawk li jagħmlu t-teatru, dawk li jiktbu t-teatru ma anke jagħmluh Jista' jkollhom xi mkien fejn jiltaqgħu jitkellmu fuq dal-affarijiet fuq it-teatru kif inhu sejjer u anke jesperimentaw b'xi xogħol u jkollhom feedback there and then, immudellat fuq affarijiet bħal eżempju l-Amerika għandhom l-Actors Studio imma anke l-Ewropa hawn ħafna minn dat-tip ta' opportunitajiet. Naħseb illi hemmhekk ħajarġa jiġi l-opportunità biex dak li kien jagħmel Prem Frasever jagħmlu b'mod iktar kontemporanju. Llum il-ġurnata l-idea ta' kompetizzjoni ta' kitba li tiktibha mhux għal palk imma biex jaqrawha ġurija u hekk ma naħsibx li xi ħaġa li kontemporanjament qed tara tiġri immens daqs qabel. So naħseb illi hemm mudelli ġodda ta' mentorships ta' pjattaformi hekk u qed nippruvaw issa illi l-eredità tal-Premju Franz Sebair tmur l-hemmhekk. Forsi jekk nista' nżid xi ħaġa, naħseb waħda mill-problemi li bqajna marbutin magħha hija li f'nofs is-seklu 20 kienu n-nies tal-letteratura li jiddeċiedu x'jgħodd tat-teatru. U bqajna marbutin mal-idea li t-teatru tajjeb joħroġ minn awtur tajjeb Naturalment, hemm dak ukoll, imma naħseb kif qed jgħid John, issa rridu ninqatgħu minnha dik u ehm, nevalwaw il-kitba bħalma nevalwaw aspetti oħrajn tat-teatru, mhux il-kitba waħedha li ħafna drabi tibqa' fil-kexxun. Dak is-sens naħseb. Aha, li jiena naħseb li iktar ħaġa importanti hija li l-ebda tip ta' kitba idealment m'għandha tkun maqfula fil-kexxun, imma speċjalment it-teatru, għax it-teatru ma jieqafx mal-aħħar sentenza li inti tikteb bħala l-kittieb, jekk jekk ħa tiktbu għal dak l-iskop, tista' ma tikteb xejn għax il-punt kollu tat-teatru la li jinqara u lanqas li jiġi studjat imma li jiġi mħaddem litteralment fuq il-palk, jiġifieri hemm hemm perspettiva hemm parti minnha li hija ħajja li għandha bżonn issir u li jidħlu mbagħad tim ta' nies oħra li jkomplu jżidu fuq dak li jkun għamel il-kittieb. Jien personalment inħoss li xi ħaġa li hija importanti ħafna kultant inħoss naqra li forsi tlifna ftit hija li l-idea ta' sperimentazzjoni m'għandhiex biss tkun fil-kontenut tax-xogħol fil-mod ta' kif ix-xogħol imbagħad jiżvolġi fuq livell fiżiku mbagħad meta jmorr fuq il-palk. Imma anke l-opportunità illi inti jkollok iċ-ċans, speċjalment mhux jekk għadek tibda biss, ta' ġifieri għax ma nħossx illi hemm hemm punt ta' fejn tkun wasalt, imma li inti jkollok l-opportunità illi l-oġġett tippruvah, u speċjalment fit-teatru għax il-kitba hija solitarja ħafna imma it-tranżizzjoni biex it-teatru jiġi ħaj hija l-kontra u dak li tkun qed tisma' ġo moħħok inti ħafna drabi meta mbagħad tarah Ikun hemm bżonn ħafna aktar żvilupp u dik hija xi ħaġa li kultant inħoss f'dawn l-aħħar ftit snin u naħseb hija riflessjoni ta' kemm il-ħajja saret maġla. Il-ħajja saret maġla ħafna, il-kompetizzjoni għall-attenzjoni tagħna saret saret eċċessiva, ġifieri ankun qed nitkellmu fuq udjenzi. Ma ninsewx illi llum il-ġurnata Diġà kultant ikollna problema biex inġibu l-udjenzi fit-teatru, imma dak li qed jilgħab biex jerbaħ l-attenzjoni tal-udjenzi kiber ukoll għax illum il-ġurnata minn fuq is-sufan tad-dar tiegħek tista' litteralment tara kollox u kullimkien. Mela biex nikkonvinċik biex tbiddel, tilbes, tħallas u tmur it-teatru saret sfida ħafna ikbar. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li rridu nżommu f'moħħna. Jiena nemmen ħafna li hemm bżonn tesperimenta u tiżbalja għax minn hekk titgħallem. Ma nafx, anka dil-pandemija ma nafux x'ħa tagħmel pereżempju, ma nafux eh, jekk hux diġà kellha effett kbir fuq it-teatru. Ġifieri min jaf. Fil-fatt li interessanti hemmhekk naħseb xogħol iktar kmieni semma l-kollaborazzjoni, kważi kważi anke l-kollaborazzjoni bejn dawk li huma voluti fil-qasam tat-teatru, dawk li huma voluti fil-qasam tal-letteratura, ma nħoss li għad hemm biżżejjed, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq pjattaformi, kważi anke fuq dak il-livell, mhux pjattaforma biss li għandha teżisti fit-teatru, imma pjattaforma li tiftaħ iktar forsi t-teatru għal dawk li jixtiequ jikkontribwixxu, li jixtiequ joħolqu x-xogħol, ix-xogħol għalih u forsi jsibuha bi tqila għax. Eħe, forsi nżid ma' xi ħaġa li qalu kemm Marco u kemm Sean, jiena kultant inħoss li għad għandna ħafna ankri u forom illi kkonvinċejna lilna nfusna illi hekk għandu jsir biex jinkiteb skritt, hekk għandu jsir biex tittella' produzzjoni. U nħoss illi issa tgħallimna biżżejjed, ilna nimxu nimxu waħidna mingħajr l-effett kolonjali speċi ta' għal ftit imma mhux ftit ħafna lanqas, u naħseb illi parti mill mit-tiġdid tat-teatru għandu jkun dak ukoll, illi nibdew nkissru naqra dawn l-ankri u. Nipprova nimirħu naqra f'postijiet ġodda. U biex inżid ukoll ma qed tgħid, ġifieri ma qed tgħid Simon, l-opportunitajiet li bdiet issemmi u l-opportunitajiet li qed issemmi inti biex jidħlu iktar nies, l-opportunità li tiżbalja Malta teżisti ħafna inqas mill-Ewropa u d-dinja kollha. Għalfejn? Għax aħna hawn produzzjonijiet li jsiru fuq tlett ijiem u that's it, ma tarahomx aktar. meta fl-industrija jagħmlu produzzjoni ta' tlett ijiem imma biex imorru lura jirranġaw il-kitba, jirranġaw id-direzzjoni, jerġgħu jitkellmu u mbagħad jagħmlu l-produzzjoni proprja. U din tiġri kemm-il darba. Ġifieri dan aħna qed nippruvaw nagħmluha naqra bħala Teatru Malti imma aħna għandna l-opportunità rridu noffru l-privat dan is-settur. U hawnhekk fejn forsi l-pandemija nibda nistaqsi jiena għalfejn qed nagħmlu dal-ħafna affarijiet online biss meta nistgħu forsi mmorru fi żmien ta' żvilupp fejn dawn l-artisti issa li ma jistgħux idaħħlu ħafna nies, idaħħlu ftit nies imma jagħmlu feedback sessions biex dan ix-xogħol li ħa jsir wara jkun ħireġ b'saħħtu. Ma ma ninsewx li bħalissa qed naħdem fuq proġett ta' Frank Arameo Dario Fo li u Marco qed jagħmel l-editing ta' ħtieb, illi kienu jgħidu li l-ikbar kollaboratur tagħhom fix-xogħol finali kienet l-udjenza. Ġifieri kienu jmorru jagħmlu x-show, imorru lura u jerġgħu jikbu. Dik kif kif taf Simon sfortunatament ma tantx narawha hawnhekk anke għax naħseb ma hawnx il-pjattaformi u l-istruttura biżżejjed biex issir. Aħna bħala Teatru Malti nippruvaw noffruha u anke t-Teatru Manwel għamel xi xogħlijiet hekk imma imma biżżejjed is-settur privat għandu din l-opportunità? Grazzi Sean, grazzi Simon, grazzi Marco, taħdita vera interessanti, ħafna x'nu modu. Grazzi ħafna, grazzi lil dawk li segwuna, segwewna illum u l-lejla tajba.